Bon, Dir Hären, Dir Dammen, merci engersäits, datt Der eiser Invitatioun nokomm sidd. déi mer gëschter erausgeschéckt hunn, déi mer u sech erausgeschéckt hunn, suite enger Sëtzung, déi mer gëschter nach hate mam Aarbechtsminister, fir iwwert déi zwee Haaptthemen ze schwätzen, déi elo ënner anerem a menger Kompetenz leien, respektiv an der Kompetenz vun de Kollegen niewendrun. wou et drëms gaangen ass, engersäits iwwert de Projet ze schwätze vun der Retraite partielle kombinéiert mat enger Aarbechtszäit partielle, respektiv iwwert de Reklassement. Ech wéilt vläicht direkt vu vir eraus soen, dass ech Der Press wéilt op jidde Fall Merci soe well mer, haaptsächlech wat de Reklassement ubelaangt, si mer immens ënnerstëtzt ginn an dat huet och deementspriechend seng Friichten och gedroen. Ech géif vläit mat deem éischten Deel ufänke mat der Pension partiale kombinéiert mat dem Temps de travail partiel. Ech ginn net an all Detailer, well en nach net grad ganz ausgefeilt ass an do sinn nach déi eng oder déi aner Elementer, déi mussen nach duerchdiskutéiert ginn. Mee vläit déi Haapt, déi Haaptfuerderung, déi sech elo definitiv duerchgesat huet, et muss ee wëssen, datt dat eng laangjäreg Fuerderung ass vum OGBL, Wann um europäeschen Niveau respektiv um nationalen Niveau der Patronen, d'Patronatsverbänn ëmmer soen, datt d'Leit misste méi laang schaffe goen, respektiv misst iert aktiivt Liewe verlängeren, da war et och fir eis eng vun de Méiglechkeete fir ze soen, mä da musse mer och kënnen esou e Projet duerchsetzen. An dee Projet, deen huet sech virun allem op. zwee Haaptpunkten baséierten sech. Eis ass et drëms gaangen, fir virun allem e Recht ze kréien, dat heescht, dass een en Droit huet, fir kënnen Hallefdeeg, als Beispill Hallefdeeg oder Temps partiel, kënnen ze schaffen an an engems kënnen seng Alterspensioun ze kréien. Heescht am Kloertext, wann een da mat 57 Joer a 40 Joer effektiv cotiséiert Joeren oder mat 60 Joer mat de 40 Joer effektiv cotiséiert plus déi Complémentaires-Zäiten. Wat sinn d'Complémentaires-Zäiten? Dat sinn zum Beispill d'Studienzäiten, dat si sechs Joer pro Kand, wann een e Kand kritt huet, sechs Joer, wann een opgehalen huet. Mä dat sinn u sech Anwaltschaftszäiten, fir de Recht op eng Pensioun ze kréien, déi awer finanziell an enger Pensioun net onbedéngt eppes ausmaacht. An aus deem Grond hu mer och gemengt, dass et vläit dat do eng Aart a Weis och ass, fir de Leit eng Méiglechkeet ze ginn, fir déi Perten do ze kompenséieren. Wat wichteg war och an deem Kontext ass, fir dee Recht ze kréien, muss een deen Artikel eraushuelen, dee seet, wann een eng fréizäiteg Alterspensioun huet, dass een dann den Aarbechtsvertrag automatesch verléiert. Da ass elo an dësem Projet virgesinn, dass mer deen net verléieren. Dat heescht, deen Artikel kënnt net d'office a Kraaft, gëtt eng Prozedur, déi mer amgaange sinn ze finaliséieren, fir dass een dat kann ufroen, mee net d'office hält de Kontrakt op, wann eng fréizäiteg Alterspensioun zougesprach ass. Dee Rescht, dee mer do kréien um Droit du travail, ass virun allem fir d'Betriber ab 25 Salariéen. An déi ënner 25 Salariéen, dat gëtt eng fakultativen Recht, dat heescht, do gëtt et meeschtens op commun accord opgebaut, fir déi Betriber, déi dann awer bereet wieren, fir esou eppes ze maachen, dann och deementspriechend kënnen dat ufroen. Dann hu mer eng Dispositioun nach dragesat, déi fir eis wichteg ass an ech mengen, fir d'Salariéen, déi dat doe maachen, och wichteg ass, ass, Actuellement Wann ech geschafft hätt an ech hunn eng aner Plaz fonnt, dann ass d'Pensioun, déi ass ëmmer stoe bliwwen. Déi ass net weider dynamiséiert ginn. Dat heescht, d'Berechnung vun der Pensioun ass net weider dynamiséiert ginn. Et deet mir leed, ech kann haut Iech net dee ganze Berechnungssystem, an Dir wäert souwisou net frou mat mir, wann ech Iech et giff vun hanne bis vir erklären. Mee et gëtt eng Dispositioun am Gesetz, déi heescht, wann ee 55 Joer huet an 38 Joer Dingscht, wann een dono weider eropschafft, dann ass de Majoration proportionnelle, dee gëtt ëm 0,01 Eropgedréint wäerte mer soen, dass Peanuts, déi 0,01, nee, et ass net Peanuts, well déi 0,01 gëtt berechent mol déi 40 Joer Gehälter, Joersgehälter, déi Der kritt hutt, also mécht dat schonn eppes aus. An hei hu mer d'Ronnbret, fir ze soen, dee Prinzip muss och kënne bei der Retraite partielle mat der, kombinéiert mat dem Temps partiel, musse bestoe bleiwen. De Prozentsaz ass de Moment bei, dee mer arrêtéiert hunn, bei 0,02 an net 0,01. Mee och do sinn nach Diskussiounen amgaang. Dat heescht, à partir du moment, wou d'Leit, wou d'Gesetz dann duerch ass, hoffentlech bréngen se et nach ronn virum Wahltermin, dass dann effektiv d'Leit kënnen soen, Ech ginn elo Ech reduzéiere meng Aarbechtszäit an ech kréien a Contrepartie Pensioun dobäi an ech continuéieren a cotisé bis 65, kann ech bis 65 goen a mat 65 au plus tard muss ech awer dann d'gesamt Pensioun huelen. Et muss een och wëssen, dass een no 65 kann ee weiderschaffen, wann ee wëll an et kann een dat Duebelt souguer verdingen niewent der Pensioun. Dat huet keng Impakten een op deen aneren. Zum Reclassement, ech hunn Iech e Blat verdeelt. Ech fannen ëmmer méi flott, wann een och Zuelen, hues du kee kritt? Nein. Nein. De Reklassementsgesetz ass en extreemt wichteg Gesetz aktuellement. Ech ginn och elo net an all déi Zuelen, mee erlaabt mer just déi Haaptzuelen, 2016 ass en Total vu 1750 Salariéen duerch d'Prozedur vum Reklassement gaangen, déi och decidéiert gi sinn. A wou et decidéiert ginn ass, sinn et 742 an e Reklassement extern, a 697 an de Reclassement interne. Dat anert sans objet, irrecevabel, dat kënnt Der roueg um Blat nokucken, wat do decidéiert ginn ass. A fir 2017 hu mer 1.908 Salariéen, déi duerch d'Prozedur gaange sinn an déi och reklasséiert gi sinn, 803 an de Reclassement externe a 662 si an de Reclassement interne eragaangen. Vläit eng Mini-Parenthese fir déi, déi déi Matière net esou scho kennen, Reclassement interne heescht, d'Persoun gëtt am Betrib reklasséiert mat enger Aarbechtszäitreduktioun oder mat eng Adaptation du poste an etc. Reclassement externe heescht am Prinzip, de Kontrakt cesse de plein droit, bleift net méi bestoen, an op där aner Säit kritt een dann eng Form vun Indemnité de chômage, respektiv kann ee bis an d'Indemnité professionnelle d'attente goen, wou ech wäert op déi zeréckkommen, fir Iech déi nach eng Kéier ze erklären. Actuellement, déi, déi an enger Indemnité d'attente sinn oder an der Indemnité professionnelle d'attente sinn, dat sinn der en total 3.509. Dat heescht, dat si Leit, déi waren elo schonn entretemps ee Joer am Chômage. respektiv ee Joer an halleft, respektiv 24 Méint, an eréischt no deem kënnt d'Indemnité d'attente. Indemnité d'attente ass dat aalt Gesetz, dat virun 2016. Indemnité professionnelle d'attente ass dat neit Gesetz zënter 2016, wat en vigueur ass. A vun deenen 3.509 sinn et 1.835 Résidenten, An et sinn 1674 Frontalieren. Ech wëll just drun erënneren, datt dat Reclassementsgesetz ass dat eenzeg Gesetz, wat am Endeffekt de Chômage bezilt fir d'Grenzgänger hei vu Lëtzebuerg aus un deene Leit. Vläit kuerz en Historique. Ouni vill an d'Detailer ze goen, mee vläit Iech just drun erënneren, wou hir kënnt, dat Gesetz vum Reclassement. U sech kënnt dat vun engem Uerteel vun der Cour de Cassation vun 1996, eng Affaire Thill, wéi se genannt gëtt, déi awer déi Zäit eis ganz vill Kappzerbriechens gemaach huet als OGBL, well mer dono confrontéiert gi sinn mat enger zimlech schlëmmer Situatioun, wou d'Leit bal alleguerten d'Invalidepensioune refuséiert kritt hunn, mam Resultat, datt den OGBL déi Zäit elunge bei 500 Dossieren, déi op de Sozialgeriicht gaange sinn, a bemol hu mer eis mat 4.000 bis 5.000 Dossieren erëmgesinn um Conseil arbitral, well d'Leit effektiv keng Invalidepensioun zougesprach hunn. Wat huet deen Urteel gesot? Mä deen Urteel huet u sech den Artikel 187 vun der Invaliditéit nei definéiert. Mee do huet de Riichter am Endeffekt eng Definitioun gemaach, wat reng op de physeschen Niveau, fir et Iech anescht ze erklären, fir et besser ze verstoen, wann een als Beispill, an ech iwwerdreiwen elo express, Eng Botzfra hëlt déi mat de Canal carpienne opréiert ginn ass, dat heescht hei an de Gelenker, déi kann am Prinzip net méi Botzfra spillen, well se keng Kraaft méi huet a well se den Torchon net méi gedréint kritt. Se kann och net méi mat enger Vibreuse schaffen an etc. Mee si kéint an der Philosophie vun deem Uerteel, kéint se zum Beispill, ech iwwerdreiwen dat elo express, kéint se direkt da vun der Boîte spillen. gëtt awer net gekuckt, wat sinn d'Capacitéite vun der Persoun, respektiv intellektuell Capacitéiten an aner. Dat huet dann dozou gefouert effektiv, dass mer dann ganz vill Refuse kritt hu vun der Demande vun der Pension d'invalidité, bis dann an der Diskussioun vum Rentendësch an Tripartite, déi déizäit stattfonnt huet, dann endgülteg dat Gesetz iwwert d'Incapacité de travail et réinsertion professionnelle 2002 an d'Liewe Geruff ginn ass. Vun der Grondphilosophie war et net schlecht, d'Gesetz, mee et hat, mengen ech, net laang genuch Zäit, fir e mature Gesetz ze ginn, all Detailer ze kucken. Dofir ass et och schonn 2004 nach eng Kéier geännert ginn, et ass 2005 nach eng Kéier modifiéiert ginn. De véierte Mäerz, well dat zeréckgehale gi war, ass den éischte Bilan vun der Inspection générale vun der Sécurité sociale op den Dësch geluet ginn. An de 25 Juli ass d'Gesetz adoptéiert ginn, wat den éischte Januar 2016 dann definitiv a Kraaft getrueden ass. Dat heescht, et war virdrun a Kraaft, mee et ass 2016 dann nach eng Kéier modifizéiert ginn, mat nawell staark Elementer dran. Vun 2016, éischte Januar 2016, si mer mat ganz jo dramatesch Situatiounen puer mol confrontéiert ginn, well dat Gesetz net alles am Endeffekt ofgedeckt huet. Ee vun deene grouse Problemer, déi eis ganz vill Kappzerbriechens actuellement nach ëmmer man, ass déi vun enger Persoun, als Beispill eng Persoun, déi krank gemellt ass, wéi laang geet bei de Contrôle médical an da seet de Contrôle médical, no menger Meenung bass du apte au travail. Firwat? Well hie kuckt de Marché général. An da seet hien, du bass abt fir den, fir erëm zréck op d'Aarbecht. An da gëtt en normalerweis bei de Médecin du travail geruff. An de Médecin du travail stellt awer fest, dass de net méi an dengem Job kanns schaffen. Wat e positiven Effekt war vun 2016, ass, dass de Médecin du travail 2016 och d'Recht kritt huet, fir kënnen eng Commission mixte de reclassement ze saiséieren, awer nëmmen, en vue vun engem Reclassement interne, dat heescht nëmmen am Betrib, a fir dass en dat konnt maachen oder ka maachen, muss d'Persoun eng Anciennetéit hu vun zéng Joer op engem Poste à risque. Dat heescht, all déi aner Leit, déi déi do Konditiounen net erfëllen, mä déi, do huet de Médecin du travail gesot, ech kann dech net an e Reclassement leien. De Contrôle médical hätt misste saiséieren, huet awer a ville Situatiounen net gemaach. An der Diskussioun, déi mer gëschter mam Minister, déi mer schonn am Virfeld och haten, ass gëschter am Prinzip zeréckgehale ginn, dass éischtens déi Konditioun vun deenen zéng Joer erofgedréint ginn op dräi Joer Anciennetéit oder Oder et huet een de Premier Examen d'embauche gemaach beim Médecin du travail. Dat ass, wann Der agestallt gitt, gitt Der jo bei den Aarbechtsdokter normalerweis geschéckt. Ech sinn do nach ni dohinner gaangen, mee et ginn déi nei Agestallte ginn effektiv alleguerten dohinner. Dat heescht, wann een déi Konditioun erfëllt huet, dat heescht déi dräi Joer Anciennetéit oder deen Examen d'embauche, kann de Médecin du travail saiséiert gi fir e Reklassement. A wat och ganz nei dobäi ass, an dat hëlleft eis ganz staark an dëser Situatioun, ass, dass de Médecin du Travail och d'Recht huet, elo neierdéngs, wann d'Gesetz duerchgeet, Recht kritt, fir kënnen e Reklassement extern och ze maachen. Dat heescht, wann dee feststellt, dass Der net méi kënnt an Ärem Job schaffen, ja mä dann kann en decidéieren a soen, ech maachen e Reclassement externe fir e bëssen ze ënnermaueren anhand vun engem Beispill, e Fassadier dee mat de Schëlleren opréiert ginn ass an dee meeschtens, déi Operatioun net déi beschte sinn, meeschtens dann an déier Situatioun ass, datt de Mann, dee Maximum op d'Héicht vun de Schëlleren eropkritt, dee kënnt da schwéier op en op en Échafaudage setzen a soen, du muss elo do eropklammen, respektiv du muss uewen d'Corniche maache goen. Natierlech kanns du och soen, mir maachen nach e Klassement, da méchs de just deen ënneschten Deel vun der Fassad. Naja, mee esou eng Persoun kanns de dann net vläit am Betrib vum Fassadier erëm astellen, mee dee kéint dann an de Reclassement externe kommen, fir dann an de Genoss ze kommen dee Moment vun der Indemnité de chômage bis vläit op deem anere Punkt vun der Indemnité professionnelle d'attente. Ech mengen, dass dat e grousse Schratt no vir ass a kënnt sécherlech de Salariéen zegutt. En zweete Problem, dee mer hei invoquéiert hunn a wéi oft drop invoquéiert, an ech ginn dodrops hin, dem Nora d'Wuert ee Moment, ass dee vun der Indemnité compensatoire. Wat ass d'Indemnité compensatoire? Mä dat ass, wann e Reclassement interne stattfënnt, dat heescht am Betrib ginn d'Leit reklasséiert, et gëtt awer festgestallt, hie kann nëmme just nach 50 Prozent schaffen. Dat heescht, hie kritt dann 50 Prozent Aarbechtszäit, dat heescht, e geet just nach hallef schaffen, an da kritt e vun der Commission mixte eng Indemnité compensatoire, déi equivalent ass zu deene 50 Prozent, wou e verluer huet. An déi kritt en dann och vum Fonds de l'emploi am Endeffekt bezuelt. Wat ass d'aktuell Situatioun dovunner? Ass ganz einfach, Vue que dass d'Indemnité compensatoire berechent gëtt op dat Joer virum Reclassement interne, mä a wann de Salaire actuellement an d'Luucht geet, da geet déi aner Säit d'Indemnité compensatoire erof, well de Chiffre de référence ass dee Joersgehalt, wou een hat virum Reclassement. féiert dozou, dass d'Nora hei niewent mer gutt verhandelt huet am FHL, am Spidolssecteur, mat der Revalorisatioun vun de Carrièren an all déi Leit, déi an der, am FHL schaffen, mä déi, déi am Reclassement interne sinn, kréie keng Augmentation de salaire, ausser den Index an den Ajustement actuellement. soss kréie se näischt dobäi, well de Salaire an d'Luucht geet. Effektiv, de Patron bezilt da méi fir déi Hallschent, mee op där aner Säit d'Indemnité compensatoire dann erofgeet, well et ëmmer op deem Seuil muss bleiwen. Oder en anert Beispill, An de Gemengen hu mer eng Primm, Vorhanden eng Prime unique vun 0,9 Prozent, déi vun 2013 an 2014 an déi 2017 bezuelt ginn ass, féiert dann och dozou, dass déi 0,9 Prozent Prime, mä déi gëtt ofgerechent op der Indemnité compensatoire, dat heescht, déi Leit, déi am Reclassement interne sinn an engem Betrib, kréie keng Erhéijungen, ausser den Index respektiv den Ajustement. Do si mer och gëschter eens ginn, dass mer higinn an am Prinzip d'Indemnité compensatoire gëtt effektiv nach ëmmer berechent op dat Joergehalt virum Reclassement interne, mee deen Deel gëtt, anescht ausgedréckt, gëtt geléiert. Dat heescht, deen Deel bleift ëmmer stoen, awer den Deel vum Salaire, dee geet an d'Luucht. Dat heescht, et huet ee keng Konterpartie, ausser wann elo, ausser bei den Iwwerstonnen, respektiv Primen spécialen, déi ginn nach an d'Berechnung gesat, dat kritt een dann ofgerechent, well am Prinzip een, deen am Reklassement ass, soll keng Iwwerstonnen musse maachen. Dat hänkt of vu senge Restriktiounen, déi en huet. Mee de grousse Prinzip ass dee vum Gel vun der Indemnité compensatoire an op där aner Säit kann de Salaire eropgoen An et wäert och esou sinn, nom Minister sengen Aussoe wann et stattfënnt, wann d'Gesetz a Kraaft trëtt, da wäert et esou sinn, datt déi Leit, déi elo zum Beispill d'Revalorisatioun kréien, dann ab deem Moment d'Revalorisatioun dobäi gerechent kréien, natierlech net d'Retroaktivitéiten, leider net, mee ab deem Moment géifen d'Revalorisatiounen ugerechent ginn. Ech ginn e Moment dem Nora d'Wuert an da fueren ech dono nach weider. Jo, et ass gutt, ech mengen, do ass alles gesot. Dass dass eng Situatioun, déi am jetzege Gesetz vun 2016 schlecht ass an ongerecht war, well dat eigentlech fir all Secteur iwwergräifend, dat gëllt fir jiddwereen, wann eppes geschitt op enger Pai, wann et eng Paienerhéijung ginn ass, sief et iwwer de Kollektivvertrag oder do, wou keng Kollektivverträg sinn, och am Betrib eppes geschitt ass, Paien erhéicht gi sinn, huet d'Persoun dat op dem Deel vum Patron bäikritt, mee en huet dat op dem Deel vun dem Indemnité compensatoire iwwert de Fonds de l'emploi ewechgeholl kritt. An deen ass also ni an de Genoss komm vun iergendswelchen Augmentations salariales, déi passéiert sinn. Mir als Syndikat Santé sinn do elo e krasst Beispill gewiescht. Dat ass awer klassesch, fir ze beweisen, wat do passéiert. Dat si Leit, an de an de Spideeler dann elo emol haaptsächlech fir dee Secteur, den FHL-Secteur, déi schaffen a Gesondheetsberuffer sinn dann och nach exposéiert héifeg engem Risiko, datt se kierperlech awer do schwéier schwéier Aarbechte maachen an a mam Alter krank ginn an net méi kënnen den Job als Infirmier, soen ech elo, als Fleegeberuff maachen, kommen an e Reclassement interne, hunn awer dee Beruff geléiert, hunn dee Beruff an deem Beruff geschafft an do passéiert eppes an deem Kollektivvertrag, wat eigentlech scho laang hätt misste passéieren a wat genau fir déi do Beruffer ass. Dat heescht, déi Beruffer, an dat wësst Der, dat Thema kennt Der, do ware mer jo elo laang am gaangen, hunn de Kollektivverträgsofschloss d'lescht Joer kritt, déi Beruffer sinn opgewäert ginn, esou wéi hinnen et eigentlech scho laang zougestanen hunn, a si hunn hir, si hunn dat unerkannt kritt, wat se, wat se un Ausbildung hunn a wat se eigentlech leeschten an engem Spidolssektor. Dat heescht, déi Leit hei, déi hunn dozou contribuéiert, déi sinn eigentlech och mat en Deel dovunner, dass dat konnt passéieren. Déi hunn an deem Beruff geschafft, déi hunn dee geléiert, déi hu mat gestridde fir dass et dozou kënnt. Déi, an do kënnt déi Opwäertung, a si hu guer näischt dovunner kritt a si hunn et op där aner Säit eben op der aner Unité compensatoire ewechkritt. Dat huet natierlech Leit am. Fleeg an Gesondheetssecteur rose gemeet. Déi hunn eis och do mandatéiert ze intervenéieren. Mir sinn domadder, elo hate mer zwou Entrevuë mam Aarbechtsminister zu deem Thema, deen effektiv ëmmer gesot huet, ech gesinn dat an, dat ass eng Diskriminatioun an ech versichen och do um Punkt vum Gesetz eppes drun ze änneren. Mir haten déi Lescht am Oktober, mir haten och do der Press, mir haten e Communiqué gemeet wou mer gesot hunn, hei déi Leit aus dem Gesondheets a Fleegesecteur sinn do diskriminéiert an déi sinn beonrouegt an de Minister huet en Engagement ginn, datt en dat wëll iwwert e Gesetz, iwwert d'Reform vum Gesetz klären an hinnen do Rechnung dréit. Hien huet sech och do engagéiert. Hien huet och gesot, dat ass, ech stinn dozou, ech fannen dat net richtig an ech wëll, datt dat ännert. An dunn ass awer näischt méi passéiert. A lo, de Carlos huet gesot, mir sinn awer laang, laang an deem Thema do am gaangen a mir hunn och vill Gespréicher gefouert a vill do eis Positioun duergeluet. Dir kennt och eis Meenungen dozou. An mir hu gemierkt, geschitt näischt, geschitt näischt. A wann elo näischt séier geschitt, wann elo net méi legiferéiert gëtt, dann ass et ze spéit an dann ass et un enger nächster Regierung. A mir kruten awer elo hei e Versprieche vun engem vun engem Minister. An duerfir sinn, hu mer d'Décisioun geholl, dass mer elo net wéilten grouss gewerkschaftlech Aktiounen, mir wollten elo keng Maniffen maachen oder esou, mee mir wollten de Minister awer nach eng Kéier drop hiweisen, hei, pass op, dat, dat läit nach un. A mir hunn dunn eng kleng Aktioun an deem Sënn gestart, dass mer e Bréif formuléiert hunn, wou Leit, déi am Reklassement sinn, un de Minister adresséieren a soen, Här Minister, lauschtert, ech sinn an engem Reklassement, ech sinn awer Geflegeberuffler an ech hunn déi Opwäertung verdingt an ech kréien déi awer elo net an dat ass net richteg. An deen hu mer iwwert d'Personaldelegatiounen an de Spideeler verdeelt an dat hat un e Bonne Succès. Mir haten och elo net domat gerechent, kuckt wat mer do erëmkritt hunn, iwwer 350 Bréiwer, et si jo elo och net esou vill Leit am Reklassement, do gesi mer, datt wierklech e groussen Deel vun de Leit déi an der Situatioun sinn, deelgeholl hunn, an déi hunn dat un eis oder un den d'Delegatioun erëm adresséiert, déi hunn dat gesammelt a mir hunn dat elo hei an de Minister kritt déi elo iwwerreecht an weess, dass do, dass, dass do eben dee Problem existéiert an huet elo sech ëmmer versprach, e géif sech, e géif, e géif dat änneren. An duerfir si mer elo och ganz frou gëschter an der Entrevue an an de Gespréicher, dass, wann et elo esou geet a wann dat alles esou weidergeet an duerchgeet, wéi mer et elo hoffen, datt dee Problem do geléist gëtt, dat wär fir eise Secteur, mee fir alleguerten d'schaffend Leit eigentlech e wierkleche Progrès op deem doten, op deem do Punkt vum Gesetz an wat, wat awer diskriminatoresch war.
Jo, en aneren Thema Sou heescht der, eng Patron's Foto, wou ech ni verstanen hunn, firwat dass d'Patronen virun dem Gesetz vun 2016 sech net dogéint revoltéiert hunn, ass, dass dat Gesetz vun 2016 festgehalen huet, dass all Betrib ab 25 Salariéen muss prioritairement e Reclassement interne man. Dat kéint dozou féieren, reng theoretesch, dass de vläit e Betrib bemol hues, deen iwwert d'Halschent Personnes reclassées sinn. An do ass awer elo eng Solutioun erëm op den Dësch komm, dat heescht dat aalt Gesetz virum, dat vun 2016, dat huet Quotaen virgesinn, an zwar d'Quota vun den Travailleurs handicapés, déi am Gesetz scho wéi laang dra fixéiert sinn. An déi Quotaen, déi ginn elo erëm. en vigueur gesat, fir dann deementspriechend och esou Situatiounen an der Zukunft ze verhënneren. Och déi Leit, déi, wat en zënter 2016 en aggravante Problem war, sinn déi Leit, déi an enger Invalidepensioun sinn. A si kréien d'Invalidepensioun entzunn, well se entretemps hir Capacitéite recuperéiert hunn an erëm kënne schaffe goen. Do huet an dem. De Contrôle médical ass awer der Meenung, dass déi Persoun vläicht awer net deen alen Job ka maachen, mee kann entretemps en aneren Job maachen. Do war et esou, dass déi ganz Zäite gekuckt ginn ass, mä virun der Invaliditéit huet en do effektiv dräi Joer Anciennetéit an huet den effektiv de Premier Examen d'embauche gemaach. Mir hunn ëmmer verteidegt a mir hunn ëmmer gesot, dat kann net sinn, well déi Zäit effektiv déi Leit, meeschtens si se net duerch déi Examenen d'embauche gaangen, well do eng D'Penurie vun Aarbechtsdokteren besteet, déi och nach haut besteet. Zweetens war dat e bëssen zimmlech liicht gehandhaabt ginn, dass et, obwuel dass et am Gesetz dra stung, mee et an der Realitéit net gemaach ginn ass. An do ass et geschitt, zënter 2016, dass ganz vill Leit gestrooft gi sinn, an zwar well se dann als irrecevabel oder anescht erkläert ginn, well se déi do Konditioun vun dräi Anciennetéit respektiv de Premier Examen d'embauche bei der Médecine du Travail net haten an doduerch dann och kee Reclassement dee Moment kritt hunn. Dann nach zwee Punkten, déi awer grad esou positiv sinn. Deen een ass d'Indemnité professionnelle d'attente, ass dat, wat ech erkläert hunn, déi 2016 agefouert ginn ass, déi am Prinzip no deene 24 Méint Chômage kritt een dann déi Indemnité personnelle d'attente, déi equivalent ass zu der Indemnité de chômage. Dat war déi grouss Ännerung 2016. Virun 2016 huet een d'Indemnité d'attente kritt an déi war equivalent zu der Invalidepensioun. Erënnert Iech drun, dass mir hunn als OGBL oft drop higewisen, hauptsächlech bei deene Leit, déi eng Carrière mixte haten, déi am Ausland geschafft hunn a hei zu Lëtzebuerg och geschafft hunn, awer net laang genuch hei waren, dann hu se eng Rent kritt oder eng Pensioun kritt oder eng Indemnité d'attente kritt vu 500, 600 Euro de Mount an dann hu se missten domat iwwerliewen. 2016 hu mer d'ITPA oder d'Indemnité professionnelle d'attente duerchgesat, war awer e Problem dobäi. An zwar deen, dass ee muss zéng Joer Anciennetéit hunn, fir kënnen déi IPA ze kréien, déi Indemnité professionnelle d'attente, an déi ass erofgedréint ginn an der Propositioun op fënnf Joer Anciennetéit am Betrib, wat e grouse Schratt, mengen ech, no vir ass. An dee leschte Punkt, deen eis vill Kappzerbriechen an der Praxis mécht, ass deen, dass wann een e Reclassement interne mécht an et huet een eng Réduction du temps de travail, dann muss een en Avenant zum Aarbechtsvertrag ënnerschreiwen. Vue que dass Réévaluatiounen gemaach ginn, gëtt eng Kéier gekuckt, no engem Joer oder no zwee Joer gëtt gekuckt, huet déi Persoun net duerch Zoufall alles récupéréiert. A wann do festgestallt gëtt, dass en erëm zu 100 Prozent asazfäeg ass, da gëtt De Reclassement interne entzunn, mat engem Préavis vu sechs Méint, dat sinn elo méi kleng Detailer, mee no deene sechs Méint si se dann zeréck an de Betrib gaangen, hu gesot, boah, ech fänken elo mat full-time erëm un ze schaffen. Dunn huet de Patron gesot, nee, du hues en Avenant ënnerschriwwe vu 50 Prozent Aarbechtszäit, also sinn ech net responsabel fir déi aner 50 Prozent, da muss de kucken, wéi s de eens gëss. An do hu mer gëschter nach eng Kéier op de Minister Nijcke agewierkt, fir ze soen, mir mussen eng Léisung am Droit du travail fannen, dass déi Réduction de temps de travail en combinaison steet mat der Décisioun vun der Commission mixte. Voilà, dat sinn grob ze. Ech hunn nach e puer Detailer esch elo net opgezielt, well déi sinn nach, mussen nach weider diskutéiert ginn. Op jidde Fall ass et esou, dass de Minister wäert nach mat aner Partneren diskutéieren. Fir eis, menge mer, dass et an déi richteg Richtung geet, op jidde Fall am Interesse vum Salariat. An elo ass et bal um Minister, op gutt Lëtzebuergesch ze soen, dass en endgülteg Gas elo gëtt, fir dass dee gesamte Projet de loi nach virun de Wahlterminer duerch d'Chamber géif goen, well dat wierklech am Interesse vum Salariat wier.